Wagwan people wagwan family ndauya nemabviravira zim danso to the world kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe kulike kucomenta nekusheya nyaya ndauya nayo ndeyadanso king akatora cup clash yethis year everyone anozviziva kuti munhu akatora chimuti ndimogo vibes handina kuuya namogo vibes chete ndauya nemavices ake maviri kureva kuti ndauya namogo vibes panumber one number two eh, pana madflex Tell me widede. Number three pane chi predator saka ndichakunzwisai e, mangoma evakomana ava imi mobva matongawo mega kuti ndiani aifanira kutorawo chimuti pakati pavo nekuti pa social media pari kutaurwa nyaya dzakasiyana siyana even ivo vanga variko ku cup clash vanotaurawo zvakasiyana siyana kuti kugomba kune marules ariko ekuti e, even ukaimba zvinonakidza sei vanhu vakangobhoikana nekungokuona kana nefesi yako vakangoti huu chero usati waimba chero usati waita sei unenge watodyiwa saka tiri kuda kuti timbofila mangoma evanhu vacho akaita number one two nethree then imimi mobva matiudzawo mucomment section kuti aiwa uyu ndiye aifanira kutora saka ndichatanga kukuisirai mangoma emunhu akaita number three anova chipredator and then usaskipa kana video ndisati rapera nekuti panext chipredator eh, ndikukuidzirai madflex panext pamadflex ndiri kubva ndawisa iye akaita number one anova king of zim danso this year zvaizvezvi tapinda nemakumbo kuita pabuda kumwera stepo ndakaenda zvekupinda nemayo wangu kazi chebuda vari kuita stepo vakayenda ndakambotitana namonalisa aigara tinditumanisa

vangoita nyashi chete ka nona vachikokana zvitori nani kukula nemajizi takafaa right guys ichi ndicho chipredator chamanzwa chichiimba e, michataurawo mega zvamunofunga pamusoro pacho kuti chaifanira kuhwina here kana kuti kutorohwa kwachakaita zvakatochiringana zvakadaro

right uyu ndiye madflex akaita number two yakazodyiwa nemunhu akatora mukombe guys tiudzeiwo mega zvamunofunga mucomment section kuti how far zvaifanira kufambawo sei apa panext pamadflex ndiri kubva ndauyisa iye akaita number one anova king of zim danso this year

aiwa ngatimuombererei maoko asi guys pane kutaura kuzhinji kuri kuitika especially pavakomana 2 uyo akata number 3 nenumber 2 ivo vari kuti vakasiya chimuti kuti mukomana atore chimuti nekuda kwedisability nekuti ivo vaiti isusu tinoona tinoita zvakawanda chipredata patanga takateerera chichitaura painterview changa chichitaura kuti inini zvangu e kutukwa ndakatukwa zvinosvikawo pakurwadza semunhu wenyama but mumwoyo mangu ndanga ndine pfungwa yekuti mukomana atorewo chimuti even pandakanzi ndasara inini naye ndakatomboda kumupa give kuti aiwa ahwina zvake ndisina kuyi because ndaidawo kuti aite se atore chimuti same statement ndo statement rina madflex kuti no e, zvedu tinozokwinyawo semunhu wewo wemurume wekuti ndiye ndichida kuratidzawo vanhu chipo changu but mumwoyo ndaida kuti mogo vibes ahwine vakomana ava zvavari kutaura vari kutaura nemwoyo wese here kana kuti vanhu vari kungotaurawo sevanhu vakadyiwa vanhu vasingadi kukundwa asi chakashamisa chipredator hachina kumbomirira e, kuti fantani ataure kuti ahwina ah, ndeupi akangotaura ega kuti boys mukomana uyu akaipa zvekuti ivo majudges acho kana mamc acho akatozoshamisika kuti ah, ko mukomana uyu akuita sei nekuti ega akangozviratidza kuti no handisi kuda kumbomirira kujajwa ini ndaakutobuda ndisiye chi ndisiye mukomana ini ndinovimba kuti anenge aitaura chokwadi kuti aida kusiyira munhu chimuti e, apa aingoda kungoratidza mafanzi kuti aiwa isusu tiriko but mukomana uyu ngaatore chimuti saka guys ndichakusiyai muchitaura zvamunofunga mucomment section bye bye